Iva, siħbi qatif mill-Aħmadija Musulmana illum eh, bunur nilqgħu anke fostna għall-aħħar darba f'din is-sensiela jiena ehm, sħaqt ħafna anke magħhom biex jiġu hawnhekk u jwasslu il-messaġġ tagħhom. Il-messaġġ tagħhom huwa messaġġ wieħed huwa uniku għaliex il-messaġġ tal-paċi, tat-tolleranza qegħdin jaħdmu ħafna fuqu anke f'din il-ġemgħa, f'dan il-grupp marbut anke mal-Musulmani, mar-reliġjon Iżlamika u għalhekk jiena nħossni onorat ħafna illi l-preżenza tagħhom tkun hawnhekk. L-odwa tajba Għatif, insellimlek, iva, fil-fatt x'inhi, dal-aħħar smajna ħafna dwar l-pajjiżi Musulmani, mhux vera pajjiżi Għarab, is-sitwazzjoni preżenti fid-dinja fejn għandu x'jaqsam mal-pajjiżi Għarab u mal-pajjiżi Musulmani. Is-sitwazzjoni x'inhi issa donnu bdejna nikkalmaw ftit għalkemm kultant nisimgħu li ġara xi ħaġa fil-Libja jew ġara xi ħaġa f'Tunes, kultant nisimgħu waħda l hawn u lil.
Iva, is-sitwazzjoni ġew il-pajjiżi Musulmani u anke ngħid madwar id-dinja hija mhix ideali Hemm konflitti kullimkien, konflitti soċjali, konflitti ekonomiċi, konflitti politiċi. In-nies u ħa ngħidlek l-umanità hija ġo l-gwerer żgħar jew kbar. Eh, hemm fi pajjiżi differenti. U fil-pajjiżi Musulmani dik hija sitwazzjoni hija iktar ħażina. Għax eh, Fl-aħħar xhur u anke mill-aħħar sena aħna naraw konflitti, il-gwerer. Bejniethom in-nies huma jiġġieldu kontrihom, huma joqtlu n-nies tagħhom. In-nies huma jiġġieldu kontra l-ħakkiema tagħhom u l-ħakkiema li qed jużaw riżorsi kollha tal-pajjiż li Fil-fatt, għandhom biex jużawhom għal interessi tal-ċittadini tagħhom, imma huma jagħmlu kontra. Issa, l-riżorsi kollha huma qed jużaw eh, biex jattakkaw in-nies tagħhom u joqtulhom. Is-sitwazzjoni eh, kif inti qed fil-pajjiżi differenti hija vera gravi ħafna u nittama u nitlob li dik tinbidel kemm malajr kemm jista' jkun għax dak mhix se jkun tajba mhux għal dawk pajjiżi biss imma anke lid-dinja l-oħra għax dawk il-problemi jibdew minn xi mkien imma imbagħad imorru għand pajjiżi oħra u issa kif id-dinja hija saret vilaġġ globali, il-problemi wkoll huma globali, l-interessi tagħna huma wkoll globali aħna bħala village żgħir. Għalhekk xi jiġri fi xi pajjiż hemm effetti tiegħu huma wkoll narawhom fi pajjiżi oħra wkoll.
Fil-fatt ta' min isemmi wkoll qatif li anke l-ekonomija grazzi l-Alla baqgħet għaddejja wara dan kollu, ġifieri pereżempju jien naf pereżempju dal-aħħar anke kont il-Libja jiena qisu qed nara li jista' jkun li maż-żmien anke tiftaħ. Pereżempju kont qed nitkellem ma' wieħed anke fi ħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja fil-Libja kien qed jgħidli li dana hemm xogħol għal erba' mitt sena, mhix ċajta, ta' għal erba' mitt sena kontinwament. Jiġifieri jiġifieri l-ekonomija issa bdiet turi eżattament vera dak li hi fil-fatt. Imma x-xogħol huma jiena wkoll smejt li hemm bżonn għal biljuni kbar biex jibnu l-Libja ġdida. Hemm xogħol, imma hemm mhijiex x'ngħidu, affarijiet għax huma qerdu l-level nett Libja kollha. Issa huma jibnu. Dan ukoll ifisser li Libja marret mhux xi snin, imma x-xieren ta' snin huwa lura. Għalhekk issa għandhom biex jimxu biex, I mean, to stand up on their feet, għandhom bżonn għal snin twal u għal flus kbar. Imma x-xogħol hemm imma n-nies imma mhuwiex ferħanin għax hemm hemm problemi ekonomiċi. Huma wkoll f'dawk il-pajjiżi anke fil-pajjiżi l-kbar. Pereżempju fil-Punent fil il-pajjiżi ħafna pajjiżi tal-Ewropa Hemm ukoll problemi ekonomiċi. Dan naħseb li aħna bħala l-bnedmin aħna dejjem iridu iktar u iktar u ma nibqgħux dak li għana diġa. U l-ira u l-egoiżmu tagħna dejjem jagħtina biex immorru għar-riżorsi tal-oħrajn biex nagħmlu il-ħajja tagħna iktar u iktar bil-komdità. Aħna naf u naħseb li s-sagrifiċċju li huwa vera importanti illum il-ġurnata aħna bħala bnedmin ma mhux lesti biex nissagrifiċċu għal ġid komuni, għal ġid tal-umanità, għal oħrajn, dejjem iridu biex nieħu ma jridux biex nagħtu għax nemmen li hemm differenza kbira fi dik il-punt nemmen li jekk bħala bnedmin aħna niffokaw fuq ir-responsabilitajiet tagħna iktar mid-drittijiet nistgħu nbiddlu d-dinja. Għax jekk kulħadd jiġġieled għad-drittijiet tiegħu għalih innifsu biss, xi jiġri? se jkun hemm iktar konflitti u l-gwerer. Imma jekk aħna bħala bnedmin aħna lesti biex nagħtu d-drittijiet tal-oħrajn, niġġieldu biex inservu lil oħrajn, biex ngħinu lil oħrajn, biex hekk nistgħu nbidlu dinja għax bħala bnedmin għana mhux ferħanin u ma nistgħux għax pereżempju jekk illum għandi Elf euro għada jiena jrid biex ikolli elf ieħor. Imma dak il-flus mhix is-sodifazzjoni u ma tistax tixtri l-ferħ u s-sodisfazzjoni bil-flus. Hekk hu, b'affarijiet materjali. Fil-fatt, Għatif, interessanti ngħidu li ħafna drabi, min jaf kemm-il darba nisimgħu pajjiżi Għarab u nisimgħu ħafna affarijiet jiena ma naqbel assolutament xejn ma' ċertu affarijiet li jintqalu għal fatt illi dana kien hemm kien hemm xi wħud illi riedu jaħkmu jieklu l-kejk kollu huma u ġralhom li ġralhom u this is not fair pero' Alla kbir u x'hemm ma jibqa' fid-dlam kif ġara anke min qatt kien jemmen li Muammar Gaddafi kellu kellu jitwarra b'dak il-mod. Imma imma li talla hija kbira u tilħaq il kulħadd għaliex aħna il-koll bl-Ingliż ngħidu on the same wavelength, hux vera? Aħna l-koll l-isfel mis-sħab, ħadd mhu l-fuq mis-sħab. U allura għalhekk hemm importanti li ngħixu b'mod ġust għaliex anke fil-pajjiżi Għarab bħal f'pajjiżi oħra, nisimgħu kultant 'l hawn u 'l hinn affarijiet li li jżarżrulna widnejna u li ma jdoqqulniex. Fil-fatt, Għatif, għaliex jiġri hekk f'dawn il-pajjiżi propjament?
Mistoqsija tajba għax għaliex jiġri, l-ewwel nett jiena dejjem ngħid li m'għandhomx it-tama jew it-trust f'Alla. Huma jgħidu li. Imma fil-pajjiżi Musulmani għax Iva, iva, għax huma. Pajjiżi Musulmani huma iva. l-iktar naħseb jiena eh, f'dawn il-pajjiżi hemm l-iktar eh, s-saħħa l-qawwa tar-reliġjon mhux spiritwalità. Iva, iva. Il-qawwa tar-reliġjon nara nara b'mod Jien naf. Jien pereżempju, fl-Erbgħa ta' filgħodu min jaf kemm-il darba tara nies sejrin anke l-Moskea jitolbu. Ġifieri, meta hemm dan il-qawwa kollha ta' twemmin daqshekk f'Alla, f'Alla, kif imbagħad jiġri jiġri din il-kontradizzjoni anke kontra l-umanità? Il-fidi u l-imħabba ta' Alla huwa mhuwiex bil-kliem biss, imma għandhom biex juru Fil-prattika, għax kif ngħidu bil-Ingliż, actions speak louder than words, naħseb illum u issa wasal iż-żmien biex nuru bil-prattika, nuru biex għandna l-mħabba t'Alla ġo qalbna, mhux bil-kliem. Jekk jekk huma, pereżempju, jekk jiena naħseb li dawk huwa bil-kliem. Jekk mhuwiex bil-kliem, għaliex? Huma joqtlu n-nies tagħhom stess. Għaliex jiġġieldu bejniethom? Dan juri li m'għandhomx imħabba sewwa ta' Alla ġo qalbhom. Huma jitkellmu, huma jgħidu u jgħajtu ukoll Allahu Akbar, imma fil-prattika ma jagħmlux hekk. Din hija naħseb l-ikbar problema. Illum il-ġurnata importanti hija biex nuru bil-atti tagħna Practically we show that we really love God u anke l-umanità tiegħu. Jekk ma nagħmlux hekk, is-sitwazzjoni se tsir hekk, se tibqa' hekk u jiena wkoll għandi d-dubju biex ma imurx lejn l-agħar. U hemm ukoll il-punti ieħor huwa li n-nies kif diġà ma jagħtux id-drittijiet tal-oħrajn. It-tielet huwa hemm fi dawk il-pajjiżi m'hemmx id-demokrazija, in-nuqqas ta' demokrazija, in-nuqqas ta' ħelsien, in-nuqqas ta' libertà, in-nuqqas ta' drittijiet umani, in-nuqqas tal-ġustizzja li huwa verament punt bażiku ta' kull soċjetà. U anke huma m'hemmx ugwaljenza, is-sinjur isir is-sinjur iktar u iktar kuljum u l-fqir jibqa' l-fqir għal dejjem. Jibqa' sejjer lura.
Iva, iva.
U dawk huma naħseb problemi u anke il-dittaturi jew il-ħakkiema tagħhom huma jieħu l-flus kollu għalihom. Ħa nagħtik eżempju, jiena semmejt xi jiem ilu, is-Sudan huwa wkoll pajjiż tal-Afrika huwa pajjiż kbir mimli bir-risorsi kollha imma xi jiġri? In-nies huma jsiru fqir u fqir. U wkoll, pereżempju, ħa nagħtik eżempju li smajt li fis-sena l-oħra, sena waħda biss, huma jbiegħu d-deheb iktar minn biljun dollaru. Imma fejn mar dak il-flus kollu? Mar għand il-mexxejja tagħhom, mar għand il-gvernijiet li għandhom qawwa u influwenza kbira fuq dawk il-pajjiżi żgħar. Jiena nemmen li distribuzzjoni tar-riżorsi naturali, għall-ġid komuni, għall-ġid tan-nies, għall-ġid taċ-ċittadini hija verament importanti. U jekk ma jaħdmux fuq dawk il-punti bażiċi u prinċipji bażiċi tal-ġustizzja, tad-drittijiet umani, tal-libertà, tal-ugwaljenza, ma jistgħux jagħtu ambjent tajjeb liċ-ċittadini tagħhom u l-pajjiżi se jibqgħu hekk sakemm jittornaw lejn dawk il-punti bażiċi u prinċipji sodi li huma li jiena semmejt. Soluzzjonijiet hemm għad iv. Iva, soluzzjoni hemm ħafna, pereżempju kif għedtlek in-nies jerġgħu lura u lejn il-Ħalliet tagħhom, lejn l-umanità, jagħtu d-drittijiet tagħhom, jistabbilixxu d-demokrazija, Mhux, id-demokrazija ma jfissirx għalija biex isiru lezzjoni u jiġi xi gvern. Le, id-demokrazija jfisser id-drittijiet bażiċi lil kull wieħed, lil kull wieħed irrispettivament tal-kulur jew tar-reliġjon, tar-razza tiegħu jew anke l-politika tiegħu u l-ġustizzja assoluta lil kulħadd, ugwaljenza lil kulħadd. Dawn huma punti bażiċi u l-mexxejja għandhom dmir biex isiru mhux bħala dittatura imma jsiru bħala l-mexxejja tan-nies għax jiena nemmen li l-Profeta Muħammad, paċi tkun miegħu, qal li l-mexxejja huma they are the servants of the people. They are not the, I mean, the dictators, they are not there to rule. Imma għandhom dmir biex isservu ċittadini tagħhom. Min jagħmilek? Mhm. Ma narax eżempju wieħed ġo il-pajjiżi Musulmani li l-mexxejja huma jsiru bħala servants of the people u jibqgħu u biex jisservu lin-nies tagħhom. Le. Dan huwa x'ngħid inħoss uġigħ kbir li ma nfittix eżempju wieħed li hemm mexej huwa Mexxej tal-Poplu. Dawk it-telespettaturi li jixtiequ anke jikkomunikaw magħna, 27-600-600, qed nitkellmu fuq suġġett verament interessanti marbuta anke ma' stejjer li huma internazzjonali, min jixtieq jingħaqad magħna jiena nieħu gost, 27-600-600. Però Hawnhekk qegħdin aħna biex inwasslu messaġġ ta' paċi. Ġifieri intom il-komunità Aħmadija Musulmana f'Malta qed tagħmel anke l-almu tagħha biex twassal dan il-għan, dan il-messaġġ marbut mal-paċi. Il-ħidma tagħkom x'inhi eżattament Atif? Il-ħidma tal-komunità tagħna f'Malta u madwar id-dinja hija Aħna jridu biex nistabbilixxu l-paċi vera madwar id-dinja għax aħna nħobbu l-umanità. Il-motto tagħna juri biċ-ċar li aħna għandna l-mħabba tal-umanità ġo qalbna. Imħabba għal kulħadd, mibegħda għal ħadd dan huwa l-motto tagħna. U x'tagħmlu eżattament intom? Aħna nagħmlu ħafna affarijiet Attivitajiet.
Iva, attivitajiet, niddiskutu man-nies, mal-mexxejja, mal-politiċi, mal-mexxejja reliġjuża u ngħidilhom, nitkellmu magħhom, ejjew flimkien niddiskutu. Jiġifieri Ahmadija Musulmana qed ngħid hawn f'kull pajjiż sa tif. Iva, Ahmadija huwa fil-kważi 200 pajjiż madwar id-dinja. 200 pajjiż madwar id-dinja.
Madwar id-dinja.
U aħna norganizzaw il-konferenzi tal-paċi madwar id-dinja. U dan hu mal-aviment li sar xi ħaġa speċjali tal-komunità Ahmadiyya u hemm niddiskutu suġġetti u problemi relevanti mal-paċi u niddiskutu hemm mal-politiċi, mar-reliġjużi biex naraw it-triq biex nimxu 'il quddiem. Aħna wkoll niddristributu l-leaflers tal-messaġġ tal-imħabba, tal-paċi. F'kull dar, tista' tgħid. Iva, f'kull dar madwar id-dinja u aħna wkoll nikkundanaw it-terroriżmu għax ma nemmnux li hemm post ta' terroriżmu fir-reliġjon fis-soċjetà tal-lum. Għax it-terroristiċi huma jużaw il-forsi, il-qawwa, ix-xabla. Imma aħna nemmnu li l-gwerra jew il-sforz jew aggressjoni hija mhix soluzzjoni twila u qatt qatt ma għamlet ġid lill-umanità. Dejjem għamlet ħsara, ħsara u ħsara kbira lill-umanità. Għalhekk aħna nemmnu li s-sforz jew qawwa jew armati huma jistgħu jbaxxu ras in-nies, imma ma jistgħux jirbħu l-qalb tan-nies, il-qlub tan-nies. Biex nirbħu l-qlub tan-nies hija importanti biex nipprattikaw u nistabbilixxu l-mħabba, l-armonija, it-tolleranza, il-ħbiberija bejnietna u l-gwerer Huma kontra dawk is-suġġetti. Biex nistabilixxu anke lid-dinja u l-paċi ġo fiha, hux vera? Iva, iva, ġo fiha.
L-ewwel nett il-paċi hija tibda ġewwa il-kull minn kull bniedem. L-ewwel jekk m'aħniex fil-paċi ġo infusna, ma nistgħux nagħtu lil oħrajn. Dak huwa l-punt bażiċu għalhekk għedtlek li fil-bidu li nħobbu Alla, meta nħobbu Alla Dan ifisser li għandna paċi ġo infusna imbagħad dak sa nagħtu lil oħrajn. U hemm il-ħidma tal-komunità Ahmadija l-ieħor il-punt li jrid biex issemmi hawnhekk li għandna il-premju tal-paċi, Ahmadija Premju tal-Paċi. Dan il-premju aħna nagħtu lil dik il-persuna li ħadmet ħafna għall-ġid komuni, għall-ġid tal-umanità, għad-drittijiet umani u għall-paċi. U dan premju huwa mhux xi ħaġa żgħira imma xi ħaġa kbira bil-imħabba kollha hija li nagħtu kull sena darba fis-sena huwa sa jkun 10,000 sterling pound, 10,000 sterling pound. Jiġifieri mill-aħmadija Musulmana fid-dinja. Iva, natu mill-Ahmadija imma natu lil ma narawx li minu. Mux ġiviri ħatejdu irrit ikun musulman, jista' jkun eh, kattoliku, buddist. Iva, iva, anke anke il-level premju li tajna li dak kienet li persuna mill-Ingilterra, Lord eh, eh, Awberi u kien persuna mhix Musulmani, ma kienx Musulman. Xi ħaġa sabiħa. Iva, u naħseb li għandna dak ma nagħtux lill-membri tal-komunità tagħna imma lil oħrajn. Min hu il-persuna li ħadmet ħafna għall-ġid tal-umanità u għall-paċi nagħtu dak il-premju lil dik il-persuna. U l-premju huwa 10,000 sterling pound. Li jintużaw ukoll għall-karità għandi nifhem. Jara hu, jara hu. Jara hu, jara hu. U wkoll mat-trofew u maċ-ċertifikat. U dak aħna wkoll hawn illum nifta' dan il-punt li jekk l-udjenza tagħna jafu xi ħadd li ħadem ħafna dwar għall-paċi u għad-drittijiet umani, iktbilli U imbagħad ħa dawk ismijiet ħa nibgħat lil dik il-board biex jara wkoll dawk l-ismijiet u ħa biex jipparteċipaw fi dak il-kompetizzjoni li huwa verament nobbli u ġusta ħa ngħidlek mhux nagħmlu ħafna kompetizzjoni biex nieħu xi ħaġa pereżempju għall-matrijali u għal Dawk huma kompetizzjoni materjali. Imma dan mhux materjali. Dan huwa xi ħaġa simbolu fid-dinja vera. Simbolu. U għalhekk u anke il-punt ieħor li l-mexxej tagħna ngħidu il-kalif huwa jitkellem mal-mexxejja tad-dinja. U meta ftit ftit xhur ilu meta kien hemm problema ġo Iżrael u Iran, u kien hemm sitwazzjoni gravi u ħafna kitbu li possibbli Iżrael jattakka Iran. F'dak iż-żmien il-Mexxej tagħna kiteb l-ittri lill-mexxejja u kiteb ukoll lill-Papa il-Benedittu u qal li għandek influwenza kbira madwar id-dinja. Jiena nappellak biex ejja, ħa naħdmu għall-ġid komuni tal-umanità biex nistabbilixxu paċi. Imbagħad kiteb l-ittra lill-President u Prim Ministru tal-Iżrael, tal-Iran u tal-Amerika, tal-Franza, tal-Kanada u kittibilhom li issa hija sitwazzjoni hija gravi. Il-gwerra mhix soluzzjoni. Id-djalogu, id-diskuzzjoni biex ninsolvu l-problemi tagħna madwar il-mejda. Ejjew flimkien, ejjew ħa nużaw il-forza kollha, ir-risorsi kollha tagħna għall-paċi, mhux għall-gwerra. U imbagħad, bil-grazzja ta' Alla, issa s-sitwazzjoni hija mhux daqshekk gravi u nittama u nitlob darba oħra li kull pajjiż u l-mexxejja huma jafu r-realtà u dejjem jersgħu lejn id-djalogu u d-diskussjoni u ma jmorrux u ma jużawx il il-gwerra jew l-armati kontra xi pajjiż jew xi poplu. Għax illum aħna wkoll ħa nibżgħu mhux għalina nfusna imma bħala lill-umanità li jekk isir xi gwerra illum il-ġurnata hemm possibbli li hemm ħafna pajjiżi li għandhom. Għat-Tielet Gwerra Dinjija qed tgħid.
Iva possibbli se tibda t-Tielet Gwerra Dinjija Għax hemm ħafna pajjiżi li għandhom armati nukleari. U jekk tibda. U hemm konsegwenzi, u vera. Alla ħares qatt, nispera. ħares qatt, iva. Qatt ma tersa, u vera. Iva, hekk aħna nitolbu dejjem li Alla jissalva l-umanità mid-dik il-gwerra. Għax jekk se tibda, jekk sitwazzjoni tibqa' gravi, u jekk tibda t-tielet gwerra, x'se jkun is-konsegwenzi. Konsegwenzi tiegħu se tkun vera, vera gravi. Għax għandna eżempju tal-Ġappun quddiemna, sekli 60 sena ilu kien hemm żewġ bombi nukleari, imma sal-lum għandhom il-biża'. Il-poplu kollu Meta jisimgħu dwar il-gwerra għandhom biża' ġo nfushom u anke it-tfal li jitwieldu huma neqsin. Huma mhux bħala bnedmin normali, huma għandhom diżabilità. Dawk huma konsegwenzi ta' dawk ta' dawk il-armati nuklearali. Imma illum il-ġurnata dak dawk il armati huma iktar u iktar, xi ngħidu, gravi u jistgħu jqerdu iktar mill qabel għalhekk nitolbu minn Alla li kif inti għedt li Alla ħares li qatt naraw dik is-sitwazzjoni fid-dinja u nitolbu minn Alla li d-dinja tibqa' u tissir u tmur għal aħjar u s-sitwazzjoni tinbidel lejn aħjar u naraw id-dinja tajba aħjar mil-lum għax nemmnu li l-paċi u l-imħabba u l-armonija huma verament xi affarijiet li nħallu u nagħmlu għalina għal uliedna u għall-ġenerazzjoni li ġejjin. Għatif, jiena nirringrazzjak ħafna, kelli unur kbir li matul anke din is-sensiela nsiru nafu lil xulxin u wassalna naħseb messaġġ utli fid-djar ta' ħafna telespettaturi Maltin u Għawdxin. Jiena nirringrazzjak ħafna u anke bil-quddiem nistiednek illi fejn inkun u x'ikolli jiena tkun anke magħna ħalli nkomplu nwasslu anke dan il-messaġġ marbut mal-paċi jekk Alla jrid, anke fil-futur qrib. Kif inti għedt li dan huwa l-aħħar programm ta' sensiela tiegħek u nawguralek il-ħidma tajba 'il quddiem u anke nittama li meta niltqgħu darba oħra naraw id-dinja aħjar mill-lum u għalhekk irid biex naqra parti żgħira mit-taħdita tal-mexxej tagħna u dak sa jkun il-messaġġ tiegħi illum għal kull wieħed u kull waħda minna u nittama li flimkien nistgħu nibnu dinja mill-aħjar. Hu qal li kull fejn u kull meta ingħalqet l-okkażjoni, il-komunità Aħmadija dejjem esprimiet u ddikjarat il-fehma tagħha li hemm mod wieħed biss li jista' jsalva lid-dinja mill-qerda u l-ħerba li riesqa lejhom u dan huwa li ilkoll kemm aħna iridu nistinkaw biex inxerrdu l-imħabba, l-affezzjoni u s-sens ta' komunità. Aktar importanti minn hekk, id-dinja għandha bżonn għaraf il-ħalli tagħha li huwa Alla l-waħdieni. Huwa dan l-għarfien tal-Ħallieq li jwassalna għal imħabba u l-mogħdirija lejn il-ħolqien tiegħu u meta dan isir parti mill-krattru tagħna inkunu wassalna fi stat fejn inkunu nistgħu nirċievu l-imħabba tiegħu. Jalla iberikna ilkoll. Ekku. Għatif sentenza interessanti ħafna, kellu bżonn kull umanità tagħraf iktar lill-Assolut, lil Alla, hux vera, lill-Kreatur. Aħna dana mhux biss nawgurawh lilna nfusna li nkomplu nagħrfu lil dan il-Kreatur imma nawguraw lil kull wieħed waħda minna li qed insegwina biex verament insiru iktar nagħrfuh u nsiru iktar qrib tiegħu. Mill-ġdid grazzi Għatif, nirringrazzjak ta' kollox. Grazzi ħafna.
Waqfa qasira ta' reklami Għandna fil-kumpanija ta' xulxin sal-għaxra u nagħlqu l-programm flimkien.
Kun parti mill-familja Stenbaħ billi tibgħat SMS fuq 5061.